Fizika grekleriň fusis diýen sözünden gelip çykyp, türkmençe tebigat diýmekdir. Gysgaça fizika hem tebigatda bolup geçen hadysalary öwrenýär. Biz himiýany hem tebigatyň bir dili hökmünde belläp geçipdik. Diýşimiz ýaly, bu matematika, fizika, himiýa sapaklary özara has baglanyşykly bolup durýar. Ýagny himiýa bilen baglanyşykly, mysal üçin, kärlerde, mysal üçin, siz lukman boljak bolsaňyz hem, käbir matematikadaky belli bir käbir temalary hökman suratda bilmeli bolýaňyz. Mysal üçin, erginlerde prosent ýa-da bolmasa gatnaşyk derejesini ýa-da kislotalarda logaritmany hökman biläýmeli. Edil şoň ýaly fizika hem fizikanyň ilkinji temalary, a geljekde görersiňiz, molekula, atom diýip ýene-de himiýa bilen baglanyşykly bolup gider. Ýagny, bularyň arasynda Berk baglanyşyk bar hormatly dinleýjiler. Fizika, fizikany öwrenmek bilen tebigatda gizlin syrlar, olaryň belli bir kanun esasynda bolýandygyny öwrenersiňiz. Şeýle bir mysal bersek, hormatly dinleýjiler, islendik biziň hereket, hereketimiz kanun esasynda bolup durýar. Döwletleriň halkara hukuk namalary bolýar. Bu döwletleriň içki konstitusiýasy asy bolýar. Ýa-da bolmasa, gysgaça aýdanymyzda, siz mekdepde hatda mekdebiň içki düzgün-tertipleri bolýar. Siz şolara boýun egmek, boýun egmeli bolýaňyz. Edil şonuň ýaly biz tebigat Tüm hem kanun bolýar. Fizik kanunlar beýle hakda şonuň kanunlardan, fizik, e, fizikan kanunlaryndan çykyp gitmek mümkin däl. Mysal üçin, siz bir on iki gat, on iki gatly bina baranyňyzda, siz aşak seretseňiz ýa-da bir ýer ol beýiklige çykanyňyzda, on iki gatly bina bolsun, beýleki bolsun, siz aşak gaçmazlygyňyz üçin özüňiziň howpsuzlygyňyzy berk berjaý edýäňiz. Sebäbi diýende, siz aşak gaçan halatyňyzda size zyýan ýetmegi mümkin. Ýagny size ýa-da gaty beýiklikden size aşak gaçyp size zyýan ýetmezlik ähtimaly gaty pes, ýagny zyýan ýetýär. Ýa-da bolmasa siz elektrik togunyň ýanyna baranda has seresap çemeleşýäňiz. Şonda siz fizika düşünmeseňiz hem şo zatlary berjaý edýäňiz. Aslynda siz şo fizikanyň kanunlaryny berjaý edýäňiz. Belli bir kanunlar bar siz şolarda hökmany suratda berjaý edip gezeňiz. Ýöne bu fizika ylmy olar has içgin öwrenýär. Şu içgin öwrenmegiň netijesinde hem hormatly dinleýjiler birnäçe açyşlar, zatlar bolup geçýär. Mysal üçin, e, iň ýönekeýi şol e, gämiler suwda ýüzýän bolsa, şu dykyzlyk kanunynyň esasynda ýüzýär. Ýagny gämileriň dykyzlygy, gämi mysal üçin agaçdan ýasalan diýsek, deňiz suwunyň dykyzlygyndan Pes bolany üçin Nurmytdyň mejbur şol deňiz suwunyň üstünde ýüzýär. Şeýle gämini bir çyzsak. Şeýle deňiz suwunyň üstünde ýüzýär. Bu dykyzlyk kanunyna görä hereket edýär. Muny geljekki temalarymyzda has üstünde giňişleýin durup geçeris. Ondan başga-da, Ondan başga-da, meselem, fizikanyň kanunlarynyň, radio tolkunlarynyň açylmagyna ýetişende siz telefon enjamynyň üsti bilen bir ýerden, diýeli, näçe kilometr aralykda, belki dünýäniň ol ujunda bolan biri bilen hem arkaýyn siz habarlaşyp bilýäňiz. ýa-da awtoulag meselem hereketlendirişini göz öňüne getirseňiz, şo-da energiýa eýýäm fizika bilen baglanyşykly bolup durýar. Umuman aýdanymyzda, şu taýda fizika bilen baglanyşykly kärleri hem sanap geçsek, iň esasy kärleriň biri şu elektrik inženerçiligi, soňra mehanik inženerçiligi, ýene-de fizika, beýleki so-so soňky, ýagny Ýigrimi birinji asyrda ýüze çykan, aýdaly, Gün energiýasyndan elektrik toguny almak ýa-da ýel energiýasyndan elektrik toguny almak, bularyň hemmesi, hemmesi şu fizika ylmy bilen baglanyşykly bolup durýar, hormatly diňleýjiler. Fizikany siz içgin öwrenen ýagdaýyňyzda şu bolup geçen hadysalara has içgin düşünmegiňize size ýardam berer. Biz geljekki sapaklarymyzda, ýagny 6, 7, 8, 9-njy klaslaryň e, umuman mekdep programmasyna görä ýa-da ondan soň uniwersitet programmasyna görä-de esasy fizikada şu mehanika, ýylylyk, ses, tolkun, elektrik çyrasy, ýagtylyk ýaly hadysalar, esasy şu hadysalar içgin öwrenilýär. Hormatly diňleýjiler, gysgaça biziň ilkinji sapagymyz şulardan ybarat. Ýene-de görüşýänçä, hoş sag boluň!